Tuanutna thu man hle niin kan hria, Khawngchera tiin kan kut kuai kan thlâng a ni. Tin, Kho Ailawng bula Khawngchera pûkte pawh kha kan group ta nia, ti kha kan pawm hmasa a ni e. Le, Khawngchera hi kum sangkhat zawh leh sawm nga chho bawr vel apiang a ni a, amah hi naupan lai pawn huai sen tak mai zo rem atiang khi a ni a. A pa in Rungkat chu a sum suihna a hruai a. Ih a voice in zir khan sawi fo mai a eh kan hre theuh ang a eh a har in a a per na lam tur ah khan ia thut tir eh vang mai a am erawh chu eh a a mit kha vawi khat te mah kha a hmai a fu mah se a khak duh miah lo a a pa khan heta ran khan a fapa chu a buai sen hle a ni tih a hre chauh a ni tin An rawn lei kang a, aw. Khami an haw khan a lei kang ka tih hma khan a naupang lai pawh khan thingkung lawn thiam tawh lutuk a nia. Naupang dang aia naupang dangin an lawn phak lohna thei rah sang tak tak te pawh kha han lo pha tlat thin a ni. Tin, a rawn lei kang chho a, tui hleuh thiam lutuk mai tui lian ah pawh cha engtinge che sual ve vak ngai lem lo, hlauh nei lem si lo. Tlan chak si, sahnghal umnaah pawh khu tlawha te pawh khan a zuan kan zak zah a, a an zuan kanna hmun kha khawi emaw ni khan in kan ti lang tawh a, in na ngei lo em thu a, tin, i zuam theih em em si, mi ho an an awi lo hial thin a ni, tin, a huaisen zia ah ah savawm a luh eh a tawi theng vek in sawi tel a, savawm buk luh chilh a tum thu ah te, tin, sakei hliam ah lakah. Amah el deuh tu ah Neithlanga nih ka hria. Neithlanga a ven dan te tin an khawiin ah ui kawlh deuh lak ah ui in ui kawlh pawn ah a rum theih ve ngam loh, a bo ve ngam miah loh a nih thu te ah khan a huaisen zia hi Kawngchela chu a lang chiang em em a. Chu mai ni lo, an sairam chhuar ṭuh phei chuanin saiin khuangcher a hmuh rual khanin sai kha a kur hlak hlak thei an ti a, chuti khawp chuan khuangchera kha a huaisen hle niin an sawi ni. Tin, amaherawh chu khuangchera hi a awmna khua hi lian thunga khua a nia, a tet lai khan chhipui lamah awmin Parmatui khua a nawm lai hian lian phunga khua tho a nia, lian phunga hi Hei thing chu thian lal a ni a, hei min lal a pa Sawkpuii lala fapa tho a ni a, Sawkpuii lal hi Manga thla a ni a, Manga thla leh hei Vanhawilina thla lampang kha a hrang an ni a, an ni hi khawthlang lam an ni a, tuna Lianpuii a khua te nen hianin. Anamahni hianin Parvatui a awm lai khan a duhsak lo a ni. Dik tak chuan a duhsak lo a, a zin hlanin a kel kha an lo talsak a, khami kha lu ngawi ta lo a, a lalpa zin bo ve leh a zin anih kha a pek chhuak ve ta daih a, a lalnu paoh na ui hle a ni. Tin, Sai Lianpuia khua a pem a. Sai Lianpuia khua kha chuan lo lawm hle mai a. Tin, kan han sawi khat chho ang a, men a, Ailawng khua a hming a an ser chho tan ta. Ailawng khua tih hi a rei ek a nia. Rei ek, Ailawng tak hi chu kum sanga zual sawm hnih leh hmanhniha a din chauh a nia. A hun laia chuan ai zawng hi la piang lo a, rei ek tih vek a la nia. Khatah khanin rei eka rei ek pu khan sawi dawn ta ila, khetah ai zawng tui phur leh rei ek kawng thlang lama pu kha a inzawm leh zawm loh kha patling inthiah nan ni chu khatah khan rul fep nei a awm te huai a awm tih te tawngkam a awm thin a. Khuamtler a ning lutuk khanin khawimaw a tia meichher nen. A lut miah mai a, amaherawh chu an sawi ang nge khan khi tah a chhak lam Tuikhur lam atang khan a lut thla a, he tah leh Ekawng thang lama chhuak thla a lo inpawh ta ngei a, chuta tang chuanin Bo Cher a puk tih te pawh khan a luhna lam zawng kha kan hrilh chian ang chu, chhak lam atang khan lut thla a ni chu. Chuan mahse kha kha a damlo phah a. Tin, a hnuah a sa khawp mi tak kan sawi inchhawk ang a, Naulaihrilh kha, Naulaihrilh vang khanin kha hmanga thah ten vai vailian an rawn an kap a, ih, khami vaiho thinrim hetah an rawn let mi zahnih erawh rawn chho leh si Khalai a an in kap chho an ngam si lo an rawn chho leh khuang cher a ni maw kan nei topic kha aw khuang cher a aw nau lai hrilh a lo kal ve lo a ni sa khaw thil lo la hmang lo la in serh kha an lalpa kha an in tawngkam khei zet khan in an lo chhak chhuak pek a khuang cher a lungawi vak lo amaherawhchu chhang lo a nia a ngawi reng a. Khawi nge nia tia amahin thih ngama bei khan a kal ta a, e thih ngama bei tan lo chuanin a kal chi lo a ti a, amaherawh chuan ka bei chi tak a nih chu a ti a, kal tak vak a, a thiat pa a awm hur bawk a ni maw, a kalpui ta hur bawk a ni, chuanin sir sirah khan an rawn inkap ta a, e an kah zat kha kan chhinchhiah ta lem lo a kha kha, aw an kap thu nual a ti mai tiang An thah dan pawh an rawk che che thlak a, chuvanga that thei chauh khan nia an pahnih chauh pawh khan an kap thu nual ni awm e. Amerawh chu Mizo hi an rual va tum hlawm ni tum kan nih vangin vai ho pawn a lo chang leh mai a. Amerawh chu rei ai khaw lam te pawn va lak tum mah se, sepel tam em avangin an kal tlang thei bik lo a. A ruam aia e chhawlin a ruam ruangam en siam a chu chu hlangin an zawn haw ta mai a e a taksa hi chu an hmu lo ani phung e sipeo khan an hang ral nge nia engtin nge rama a tawih ral nge ni tih hriat ani lo a a thlan pawh I chutiang buk mal tak a ruang lem a nih chu. Chawla an siam chawk teh a nih loh chuanin chutianga a ruang tak chu an va hlawm a ni tawh lo nih chu. Tin, kan sawi ve langa a chanchin bik chu chu a thih kum hi Sangha Zere sawmkua, September ni sawm a ni a, ni la ni a ni. Tin, kan sawi ber lawk anga hei khaw pawk aw khaw pawp dek a tih vai pawn pho kan hriang a, i reh ekah Huangchera in kawng thlang hi vai puan pho nar hi a ni an tia, hemi an a kawng thlang ah hian in theihai te a la ding emaw ka hre lova, theihai lian pui mai a phun a an tia, a la ding tur ah chu kan ngai ngawt a, chu te pawh chu ka han sawi tel mai ni loh se, tin vai puan pho ah hian in li pakhat a awm a, hei hi a fapa kha helai enge nalai hrila neih na chhan a ni ang chu.